Tokaýdaky bäsleşik. Bir bar eken, bir ýok eken. Bir wagtlar bilesi geliji haýwanlaryň ýaşaýan tokaýy bar eken. Şol tokaýyň şasy bolan Ýolbars bolsa matematika bilen gyzyklanýan eken. Şa Ýolbars Mundan başga-da her hili tejribeler hem geçýämiş. Ýene-de ol tokaýda ýygy-ýygydan bäsleşik yglan edýämiş. Bäsleşigiň şerti her ýyl üýtgeýän eken. Şol ýyl geçirilýän bäsleşigiň şerti sanlar bilen baglanyşykly bolupdyr. Şaýolbars bir gün ýegre dostlary bolan Alym pil bilen professor žirafany çagyryp, olara şeýle diýipdir, Bir aý soň bir bäsleşik gurnajak. Şol bäsleşige islän haýwan gatnaşyp bilýär. Sizem meň kömekçilim bolarsyňyz. Alym pil, Bagyşlaň welin, o nähili bäsleşikkä? Tokaýdaky haýwanlar nämä taýýarlyk görmeli bolar? Siz sanlar bilen baglanyşykly näme sorajak bolýaňyz? Diýipdir. Ýolbars bolsa, Menem şony aýdaýyn diýip durdum. Arman, sözümi böläýdiň-le. Tüweleme, bilimdarlar has üýtgeşik bolýar. Sorajagyňy bilýädim-le. Hä, soran bolsaň, onda aýdaýyn. Bäsleşige gatnaşýanlar birden ýüze çenli sanamaly bolar. Alym pil ýene sorag berýär. Ýolbars aga, onda olar sanlary ýeke-ýekeden sanamaly, şeýlemi? Ýok, pil gardaş. Sanlar hem bir-birden, hem bäş-bäşden, hemem on-ondan sanalmaly. Onsoňam islän sanyndan başlap, ýüze çenli bir-birden, bäş-bäşden, on-ondan sanatjak, diýip, ýolbars jogap berýär. Siz mundan başga-da zat soramakçymy? diýip, žirafa soraýar. Howwa sorajak. Elliden başlap, yza bir-birden, bäş-bäşden, on-ondan sanamagy buýurjak diýipdir. Pil, Ýolbars aga, ýigrimden başlap, iki-ikiden yza hem öňe sanamaly etsek, nähili bolarka? diýipdir. Gaty gowy bolar, pillot. Baryň, jar ediň, tokaýda bäsleşigiň bolýanyny eşitmän galan bolmasyn, diýip, Ýollar sözüne jemläpdir. Şondan soň tokaýda gopgun turup başlapdyr. Sebäbi ol bäsleşikde ýeňiji boljak haýwan tokaýdaky matematika mekdebiniň müdiri edip bellenjekmiş. Mekdebiň müdiri bolsa okuwçy okadyp, islän wagtyň patyşa bilen arkaýyn duşuşyp bolýan eken. Onsoňam, ýolbars patyşa bäsleşiginiň ýeňijisine jaý berjekmiş. Bäsleşigiň şertini eşiden haýwanlar dükanlardan san çöplerini, hasap kagyzjyklaryny satyn alypdyrlar. Olaryň käbirini bolsa ene-atasy ýöriteläp bäsleşik üçin taýýarlapdyrlar. Bäsleşige gatnaşyjaklaryň köpüsi synagdan geçip bilmändir. Soňky tapgyra towşan, möjek, maýmyn, tilki, nasro hem keýik galypdyr. Ýolbars soňky duşuşyk üçin taýýarlyk görüpdir. Ol sagyna alym pili, çepine professor žirafany oturdypdyr. Ahyrky tapgyrdaky haýwanlar ýeke-ýekeden ýolbarsyň öňüne geçip, onuň berýän sowallaryna jogap bermeli eken. Pil bilen žirafa bolsa olaryň utuk bahalaryny hasaplaýarmyş. Tomaşaçylar üçinem oturar ýaly oturgyç goýlupdyr. Ahyry bäsleşik başlapdyr. Tomaşaçylar ýaryşýanlardanam has tolgunýan ekenler. Sahna birinji bolup Keýik çykypdyr. Onuň ýüregi gürsülläp urýan eken. Patyşa Ýolbert şeýle diýipdir, Keýik, Bol hany, ýüze çenli bir-birden sanap başla. Keýik derrew sanap çykypdyr. Tomaşaçylar gygyryşyp, çapak çalypdyrlar. Ýolbars ýene-de sorag beripdir. Bolanda, bu gezek otuz bäşden başlap, bäş-bäşden ýüze çenli sana bakaly. Keýik onam sanap beripdir. Onuň ýüregi sogrulara gelipdir. Şeýdip, beýleki haýwanlaram sahna çykypdyr. Maýmyn ikikiden ýigrimä çenli sanap durka, on altydan böküp, ýigrimä geçip gidipdir. Nosorog bolsa ýigrimden ýylykgan ikikiden sanandan sekizden dörde geçipdir. Towşanam ýüzden yza bäş-bäşden sananda, tilki bolsa ýüzden yza on-ondan sananda ikisem ýalňyşypdyr. Netijede, möjek bilen keýik bar soragy bilip, deňe-deň bolupdyr. Patyşa olaň ikisini hem ýeňiji diýip yglan edipdir-de, olary sylaglapdyr. Tomaşaçylar bolsa bahana bilen şol sanlary sanamagy öwrenipdirler.